En romo ma obagi mar manyo kaka gibiro chopo e winjruok e wi weche ma ochiw gi riwruok mar Azimio mane onyuolo ng'anyo pacho kae. Ruto ni kod geno ni wechego eko ibiro tieki wechgi e od bura mar chiwo thuolo ne piny owacho mar menyo yore mag bero uchumi. Ogai mar Azimio mulo Raila Odinga ne omiyo piny owacho nyaka giko jumani eri mar loyo dwachgi ma oriwo timo lokruok e aput mane omiting mar manyo jokanyo manyien mag duol mochung'ne yiero kod nono kiew pacho kae IEBC. Ka medo dhi nyime en ni jalup jatend piny owacho migosi Rigathi Gachagua ojiwo oganda jo Kenya mondo odogi e, e ohelnigi tok ng'anyo mag kwedo piny owacho ne ochungi gi ogai mar Azimio moluor Raila Odinga. Kokalo e mbui mar Twitter, Gachagua osingo ni obiro neno ni apisas machiwo arita kwe obedo akicha mar mako ng'ato ang'ata manyalo bedo gi paro mar yako kata ketho mwandu jopiny. Gachagua bende osingo mar neno ni jogo duto mane oyako kata ketho mwandu e ng'anyo mokalo maki kendo luwo godo dwaro mar chik. Jalup jatend piny owacho opwoyo oganda kuom keto siniani e tijegi ma gitimo maino ma owacho ni oseneno e kinde ma odhi e tich e seche mag okinyi. Oyango ni en gi mor kaluwore ni uchumi ma pacho kae osechako chiwo ranyisi mag chier kendo dok e wang'e. E weche mamoko en ni jaod bura ma Dadaab Migosi Farah Maalim wacho ni winjruok mane obedo e kind jatend piny owacho Migosi William Ruto gi ogai mar Azimio molo Raila Odinga ne okel gi seneta ma Amerka Migosi Chris Coons. Mae obiro tok Coons wendo piny Kenya kanyakla gi jodito mamoko mane owuok e od buch seneta ma Amerka kod jokanyo mamoko tarik 29 dwe mokalo kama ne otime romo gi jalup jatend piny owacho migosi Rigathi Gachagua kod moluor Raila Odinga. E kinde romo ma kamago, jotelogo eko ne ogoyo mbaka e wi weche mag tego weche mag ohala, arita kwe kod demokrasia. Kane otwak e tipo moro ma pacho kae kawuono, migosi Maalim ne owacho ni Senator Coons ne otimo tich maduong' mar kelo winjruok e kind jotelogo eko kendo jiwogi mar thegore gi ywaruoge mag siasa. Maalim wacho ni thuolo malach ma osekawo e paw siasa ne orome somo ranyisi moko ma owacho ni Ruto kod Odinga ne osechako nyiso mana kaka ne otimore e higni mokalo. Ne ochiwo ranyisi moko kama winjruok ne obede e kind piny owacho kod kweth mobalo machalo higa gana ariyo kod abiriyo. Migosi Maalim kata kamano ne owacho ni piny Kenya osegoyo okang' maduong' gino mamiyo tim mar bedo gi ywaruoge matok yiero nyaka koro rum. Ka wamedo dhi nyime e weche mapod otenore gi mago en ni jagoro maduong' mar IGAD migosi Wakne Gebeyehu ochiwo puoch gi pak ne jatend piny Kenya migosi William Ruto kod ogayi mar kweth mobalo molo Raila Odinga kuom chiwo thuolo ne lalruok mar neno ni midhiero ma okwako pacho kae otieki. Ote mar jatelo noero obiro mana seche moko tok ogai mar Azimio ne olando mar chungo ng'anyo ma osebedo ka dhi nyime pacho kae mag kwedo piny owacho. Okang' mane obiro tok Odinga rwako paro mane ogol gi Ruto mar nywando oganda duto kokalo e od bura ahinya to e chenro mar manyo jokanyo manyien mag duol mar IEBC. Inyalo paro ni Odinga ne oluongo ng'anyo wuok tich kod tich ang'wen juma ka juma ka oseyo Ruto kuom timo kuo e yiero maduong' mokalo. kod rem tieko wach nengo ngima masani medo dhi malo e pacho kae. Skund nyiri ma Mukumu olor apoya tok jopuonjre ariyo wito ngimagi ka mamoko gamo kute mag bakteria kowuok e chiemo kod pi. Wachore ni nitie japuonjre achiel ma orwaki e kar jotuo mohewore kata ICU. Jataa yore somo e gwenge ma Imbo Migosi Jared Obiero oyango magi ne ute fwambo. Kaluwore gi Obiero, okang' mar chungo somo kuom kinde e skundno ero ne ochopi tok lalruok bedo e kind skul, migawo mar somo kod piny owacho mar kaunti no ero. Skundno ero osekwako lwasi e jumbe mokalo tok kwan jopuonjre buora ne orwaki e od thieth gi ng'ok, diep kod del mang'oyo ng'oyo. Inyalo paro ni giko dwe mokalo, jopuonjre 72 mag Mukumu e kaunti ma Kakamega Ne orwaki e od thieth maduong' ma Kakamega kama jochiw thieth ne chich ni ne onyalo bedo muoch mar nyaldiema. Kata kamano, apisas mag thieth mag kaunti no ero ne okwedo tie mar nyaldiema tok pim mane otim ne oyango ni ne onyalo bedo sum e chiemo. Seneta Boni Halwale mane nitiere kind jotelo mane owendo skul no ero tok masira no ero ne oyango ni mano ok en mokwongo. Tok yangore ni e higa gana ariyo prariyo kod ariyo jopuonjre ariyo mag skul no ero ne otho e yo machalo kamano. Kaluwore gi Khalwale, apisas ma puodho rang'iny mwandu ne omi ting' mar timo nonro, kata kamano paro ma ne gichiwo ne ok oketi e tim gochiko aduogo gi weche mamoko manyien e yo machiek nyinga Ronald Ogutu.